my people una do una do una wey don dey come my channel before welcome back if today be the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey take your two korokoro eye see me na be this welcome to my channel my name na soma before i continue make i remind una you see that red button there where dey write subscribe click that button make you subscribe after that make you click the bell sign so that anytime i upload new video you go hear the kpaa notification say i don upload new video mm -hmm. na so una do uh, my people today i wan read una some kind tori wey dey for inside news so for this one the news say air canada park plane forget passenger wey dey sleep inside one woman say dem leave her alone for air canada plane after she sleep as e dey fly tiffany adams say she sleep inside the flight from quebec to toronto on 9th of june when she wake up cold dey catch her and she still dey buckled into her seat but the plane don park she say she dey experience bad sleep wey no dey end for night since the incident happen air canada don confam say e happen say dem dey torchlight am madam adams tok for facebook say she wake up around midnight few hours after the flight land with serious cold for her, her seat inside darkness she say the experience no gel at all

to attract attention na one person wey dey carry bag see her and she claim say that one dey in shock madam adams say the air canada staff offer her limousine and hotel but she no gree as she wan sharply go her house she add say people from air canada don call her two times as part of investigation and apologise

the person dey sleep plane stop you no even fit you no even get the ma you get the mind to comot for inside plane you no fit wake the person say ah madam o plane don land be shey you be see the kind different different kind of human being wey dey this world how you no go wake person wey sit down by your side for inside plane i never see this kind thing o and even all the air wetin dem dey call the air hostess and all the attendants none of them notice say this person i think say when plane land when everybody dey comot normally they dey go check line by line sure say everything don correct the thing weak me o but think am another thing again you know say sometimes wey dey say some people forget something inside plane shebi dey say na as people dey comot all the air hostesses and the the men and women uh, boys and girls wey dey work for inside plane say they dey go line by line dey check seat whether people forget things how they go take forget human being inside plane the thing be as e get o e be as e get mm. make una dey see this kind so now na person enter plane e go tell im neighbor say in case i fall asleep abeg wake me when the plane land

wey be tok-tok pesin for federal airport authority of nigeria fan tell bbc pidgin say na di nigerian air peace management agency nama close di airport and dem neva open am am since afta di air peace incident na nama go decide wen e go reopen she add madam yakubu say na just afta 3pm on sunday na im dem move out di air peace boeing 737 500 aircraft wey bin run past di port harcourt international airport runway

bbc pidgin find out say di airport authorities don dey try to make sure say dem no cancel di lufthansa international flight wey suppose fly on from port harcourt international airport tori be say na shortly afta di incident wey involve air peace on saturday na im federal airport authority of nigeria bin assure passengers say dem dey clear di runway and flight operations go resume immediately just like precious eze wey no know when e go reach lagos on sunday and so many other business wey suppose connect to and from port harcourt airport don chop disappointment inside wetin many passengers bin expect say e no go take long to resolve already many airlines don cancel flights but only air peace to abuja na im don check im passengers one person wey survive saturday incident post di video for twitter port harcourt international airport dey for rivers state southern nigeria and na major route for many pipo wey dey do oil business for Niger Delta region of Nigeria and Nigerian government still dey rely heavily on oil business to survive. So for another news again, this one say Lagos Badagry Expressway na national disgrace according to passenger na international road wey connect nigeria and other west african countries but plenty years of abandonment don turn di road to another thing Movement along di border highway don turn anoda tin afta bad roads flood cut off some parts of di road. Di road wey be international road dey connect Nigeria to oda West African kontris but years of abandonment don spoil di road sotey life don become hard for pipo wey dey use am. Di CEO of di Federation of di West African Chambers of Commerce and Industry, Aminua Akadiri tell bbc pidgin say di road don spoil business well well as goods from oda kontris no dey fit move freely along di road again. It's a national disgrace. It's a disgrace to this country. The country that is purported to be the giant of Africa. We are not contented with this road at all. We plead to the government to do something for us. This na underbridge for Lagos International Trade Fair wey dey for Lagos Badagry Expressway. This na very important road for Nigeria because e connect the country to other West African nations

my people i go leave today video for there una do well say una come watch my video until next time my people una bye bye you una bye bye.